Ah, mwancho omorigereria karibu ase egetaseni gieto kia masikani. Aye gano togocha twakwanera ayeto buna ekegusii, buna egesaku kia omogusii, mwancho omorigereria. Naende onye tora subscribe, ntake tobate ekebatero kere ense abwo ekebariri kere kire subscribe, erinde erio obe gokonyora chivideo chieto chia kera rituko. Ameretane ngorokwa Rogers gose kogwancha ndoke Kakasungura. Mwancho omorigereria, siasa ya Kenya yatwarire emesukosuko emenge mpaka tokumeti ng'a ninki kegendererete, Ekero okorigereria amang'ana omorai bw'ense oyore William Ruto agokwana, omanyete Ruto nomorai bw'ense, ekiagera Uhuru Kenyatta bono nko retire aragendeka, so Ruto is the second in command igo, nabo tokomoroka omorai bw'ense nonye kare omokonyi bw'omorai bw'ense. Ekero natemire gokora research naetire chividio chia korwa magega iga, ekero William Ruto arenge eserekari, omwaka o twenty thirteen mbaka twenty sixteen abwo iga, Ruto nigo arenge omonto omong'aini sana egekone, kware komorigia goteba ng'a omomura oyo, nomorai tobwate amatuko are bosio, ase ki? Iga arenge omonto bw'amasikani amanene sana gocha ase president, iga asigete omorai bwense kianda gikomi. Nkagerete okwegena kwane nkoria ng'a, abaswahili bagoteba ng'a palipo na wazee habaharibiki jambo, ntagete gokwana ng'a ruto engaki eyio okorora ng'a nabwate abagaaka gete bare komotebia ng'a aye ombogo, Onye gotagete omoraai oyo ekero agosoka agotigere egete, tacha moina, otache moina, otache moina, bweka eywo. Ruto arenge omonto obweka eywo sana, nonya ekero are kogenda isiko korigereria amagenderero y'eserekari, igo are goteba ng'a endugu yane president nero yantoma iga iga, ng'iche mbaigorere estima. Lakini omanyete, ense eye buna tore igaa, kera omonto ngochenchia are abasani. Ruto are gokwana amang'ana amanene yogosemeria, ekero nare goetera amang'ana a youtube nanyore evidio ya ruto ase agoteba ng'a, manyete inche buna ande igaa moka ng'a timanyeti kende, moaka oyo ore bosio bwane, igo moete amasikani ntuga ime ase amagoro aye, nkoete ng'oooora iga ekiagera ekero korigereria korwa magega ya abanto mbare batemete korama chipresident. Bagatwomera. Igo bono inche buna nde iga ngotacha ng'oro ng'oro ng'oro, nkagereti ng'a ene ere engaki Ruto abwate abasemia bare komoa obosemi buna abarai batakeire koba. Ruto ekero akora etamu yaye entang'ani, agasoa etamu ya kabere. Ruto nare korora ase emiaka ya twenty thirteen na twenty sixteen, na omosacha gete omong'ao pi,

Naye biachaka komo miss advise omanyete ebisayi bibwate enkoro ere igoro barobwo batagete kwoga barorekane akure arorekane baba osoro akure atiene arorekane you know bono abo nabwo abanto ruto airete akabeka entiga tigi nabo bakomo advise yaani omanyete etabia ya abasayi neri ng'a onye kwamogechi bono agosomere mokorane gose mokane chinguni mokorane abwo nari agoeta gochia are ng'a omanyete omoisia oria namoni aroro akweri kweri. Bono, nkwaroche amang'ana Ruto achagete gokwana, rakini ntarakoire ase evideo ya igoro Nandi, ntaigote orategereraa ing'o Ruto arenge, engaki eria abwate abagaka bare komoikaransa bamotebia ombogo, bogambe ibo okori geguga, kwaeta moino, kwaeta kando, kwagenda, kwanyenyekea, nonya ne chikaonti ntoroche aba ebe abasae ebinto bagokora, eh, ntoroche. Kisi is one of them, oroche ebinto bigenderete gokorekana igaa, chisegi, right, left and centre, nini, na namang'ana ande. Bono, ntagete otegereree ruto ekero arenge inse ye ekanso ya abagaaka, oigwe enchera are korengereria, oyo William Ruto ogokwana.

akamanya gokwana amang'ana amakong'u, agakwana amang'ana yogocha na ayakogenda rakini inche nkagerete ng'a omomura oyo okorora ng'a obororo obo abwate, maete konya ruto bwebangire sana, engaki eria Uhuru Kenyatta akirete, maete tata omino agokoa ribaga oratirie konya. Omoibori agokoa ribaga oratiri, oraminyoka. Nari ogocha goteba ng'a bono nkwaminyoka, amang'ana abwente koba igana igana igana iga. Omoaka oria ekero akirete, Ruto akaminyokaa haa, recruitment ye chi agent chia IEBC, abeka abanto bamwabo, nkwarora elist ya soke korwa IEBC. Akaminyoka arire baba Chebukati akabeka entigatigi, Eeh, amechipanga, akaminyoka gaa ebinto binde chisawa na ebinto binde, pandora, na amang'ana ande smart ki, akabeka mofuko. Bono naki kiare kogera kware konyora Ruto are gotenena emekutano, otenena oteba ng'a ndugu yangu mimi nimejipanga, inche igo ng'ebangete, naende onye mokagerete mong'ibere chikura, echi eye echi nkorota more,

Tokorwana nomonto obwate chinguru orakubose. Bono Ruto agatenena igoro agatebia Uhuru Kenyatta ng'a mbogo onye totagete kong'aa okoboko tikana nobogima bwane. Nago na nakobeke tokaba omorai twenty thirteen inche nagokorete president. Tobwati koirana mbuya mono hauna shukrani nomonto bosa. Naende tobasa kong'itera abana kai! Obi ng'a Ruto we! Heehe! Abana naende, igo ng'a okorora ng'a oru napangete gokoorera abana. Eh! Ng'onye totaeti kong'a okoboko omwaka oyo eeh inche omanyete tobasa kong'itera abana kai! Lakini rende estatement eywo, kwana korora omokungu ororire ekero enywomo egochi gokwa tayekonyorera ebinto agokora, ege naki egento Ruto agokora mono. eh, omokungu o give it up in marriage that's what ruto is doing now yaani agotiana ase eng'encho arore ng'a egento eke giachire naende tiga mbatebi omaene buna matiang'i akorateba egento eke giachire egento eke giachire omanyete matiang'i iga ateba ng'a ababegete chianga kiria omosacha one ere, matiang'i iga ateba ng'a abanto aba bakona gotara igaa. Babegete chianga yiere okobuga na ebisicha bie ebinago goeta barakware anyway tiga ngotebie na video ya Ruto igoro oigwe oigwe buna are gokwana lakini rende Egento eke giachire korora omogaka oyo na chire ki norore ng'a giachire bono the only thing agokora, nogosokia obororo boria boere omanyete obororo obonge ekero obobegete botari gosoka ora borabase kogoita bono tiga akure, tiga aende atenene mount kenya akure, tiga achi ai atenene oo eketunwa kere tobwate gose iga aye korokwa nyanchwa, tiga ache atenene igoro akure, agende gose nkiamoasi igoro atenene akure.